Yɛma mo akwaaba ɛreba GCSAM channel yɛ so. Sɛ nnɛ ɛyɛ da a ɛdi kan a a wo ne yɛ rehyia a, GCSAM aha no yɛkyerɛ ICT no. Yɛde kurom kasa na ɛkyerɛ ICT no. Na yɛpɛ sɛ wo te aseɛ na wate aseɛ yie paa. Ɛnti yɛbɛsrɛ wo sɛ program no anaasɛ deɛ yɛkyerɛ no w'ani gye ho a nka kyerɛ ma wo nua no mo na wa like na ɔmia adɔba no so de ama yɛ na aboa yɛ ma ɛde more videos aba na ma wotie fie kora po a wosua ayɛte no bi ma na aboa wo ɛnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ biribi fa bold ɛne ɛɛ italic ɛna underline bold no twi mu yɛ ne ɛmu duro nkyerɛ no sɛ yɛ ɛmu duro ɛte underline no yɛ yɛ yɛsan aseɛ yɛsɛ yɛsan aseɛ asɛ watwerɛ ade na wode wosan aseɛ ɛna italic no yɛ ɛdeda hɔ nti yɛhwɛ yɛn nkyerɛ no sɛ yɛ ɛbɛdeda hɔ afa na yɛahwɛ sɛ yɛbɛtumi de ɛɛ biribi asan seɛ na yɛahwɛ ne emu duro nseɛ ɛbɛte afa na ama sɛ wo mpo sɛ wotwerɛ lɛtɛ bi na sɛ wopɛ sɛ wosan seɛ a wɔnkwan afa so a dɛ yɛsan seɛ na ama no aboa wo wɔ dwumadi a wodi mu yɛn sɛ mmerɛ no yɛn nyinaa yɛn bie yɛ word program no Mabue me deɛ, enti menim sɛ wo nso woabue wo deɛ. Na ansa na yɛbɛtumi de saa yɛ kɔmand no de adi dwuma no, ma yɛnkreti paragraf three bi sisi a wɔ ha sei, na ɛnna yɛbɛyusu de asua adeɛ. Enti yɛmbɔ equal to no, na yɛmbɔ rnd, na yɛn yɛn open bracket, bɔ three. comma three yɛ create three paragraph na three lines of words nti yɛ create awie each of them bia no ɛna yɛbɛ yusu ɛde ama dwumadi a ɛnɛ yɛdi no first one no yɛbɛ highlight sɛ wopɛ sɛ wo apply any command bia no di kan highlight ansa na saa command no bɛtumi adɛ ayɛ effective ɛnti yɛdi kan highlight first one no na yɛmia yɛ letter B no so ɛwɔ yɛ font no mu Yɛda so wɔ yɛn home tab no, yɛn ani nwie hɔ ɛ, ɛkɔ no kakra nkakra nkakra. Ɛnti hwehwɛ baabi a bean wɔ no, wohu sɛ mede me cursor no akɔto hɔ, me mouse pointer no akɔto so, mia so, wo mia a wobɛhu sɛ wo ntwerɛ no ɛmu ayɛ du, bean means bold, ɛnti yɛn ntwerɛ no ɛmu ayɛ dɛn? ɛmu no ayɛ du de ama wo. Sɛ mpo wo nsa mpɛ a, sɛ mia so biom. Ɛyɛ toggle command. Yɛka toggle a, wo mia a, ɛba. Wo sɛ mia a, ɛsan kɔ back. Nti wohu sɛ me miaeɛ no, ɛmu duro no ɛkɔ. Me sɛ mia back a, bohu sɛ aba ayɛ kama de ama yɛ. Mempɛ a, mɛmia. Mepɛ a, mɛsan ayɛ dɛ emia. Enti momma yɛn nyinaa yemmia. Enti moahu sɛ deɛ yɛmiaeɛ no ama emu ayɛ duru. Enti wohwɛ other two paragraph no a, ɛno emu nyɛ dɛn? Ɛnyɛ duru. Meda mo ase bebree. Now yɛnkɔ the second one no so. Ɛno nso the same thing, wobɛyɛ dɛn? Wobɛ highlight. Yɛfa yɛ italic no. Nti hwɛ, yɛmia dɛn? Italic no so. Yɛpɛ sɛ yɛde da hɔ kama, kama, kama ɛde ma yɛ. Nti mia so, mia so, yɛmia so, ɔn, ada hɔ kama ɛde ma yɛ. Ɛno so, the same thing na ɛno nso womia so back a, ɛbɛyɛ fi hɔ. Wosan mia so a, ɛbɛba ɛde ama yɛ. Ɛno nso, ɛhɔ nso yɛahwɛ. Third one no, yɛhwɛ underline. Yes, yɛpɛ sɛ yɛde line ɛto each of the sentence no anaasɛ deɛ yɛatape no so. Ɛnti wowie a na wakɔ U no so. U no yɛ dɛn? Underline, mia so. Wobɛhu sɛ yɛde lines no ato ase, ɛde yɛasan ne nyinaa ase baako baako baako. Na wohu sɛ ɛyɛ baako pɛ. Wei kyerɛ sɛ U no ɛnyɛ ɛno nko ara na ɛwɔ, wobɛtumi asan aseɛ mmienu. Ɔwɔ sɛ mede lines two ana dɛ ɛde asan aseɛ kama. Sɛ wopɛ no mmiɛnsa so a wobɛnya. Mpo wopɛ no dot dot a wobɛnya. Wopɛ no zig zag a wobɛnya. Sei a wosɛ wopɛ sɛ wosan aseɛ bi ama dwumadie korɔ a wopɛ sɛ wode di no ɛso aba mfasoɔ ɛde ama no. Ɛno na Jxsam yɛto yɛbo ase yɛkɔ no baako baako baako de ama wo. Enti ɛsɛ sɛ da edi kan deɛ a, kyɛ ma, like ma yɛ, na share, na so na mia adoma no so, na aboa me, na aboa wo, na dwumadie edi no, wote wo fie koraa po a, yɛde IT no ɛtoa wo ɛwɔ wɔn fie, na aboa wo ma deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ no ayɛ ɛde ama wo. Meda mo ase bebree. Bye bye.